Merħba, is-sif fil-axija u maħna għanna storiku Dok, tejdu bħal l-imbejt? Ma nafx. Ma nafx.
Ma insomma.
Għanna l-Mario, nistana jdu eh? Mario, Mario, ħames minuti, għaxar mistoqsijiet, l-ewel wahda, inti storiku, dik. Iċċarajniha. Fil-ħajja tiegħek, iżżomm il-kronoloġija bħall-istorja jew le? Fl-istorji iva, fl-affarijiet personali le, m'iniex arkivista, ma nitlef kollox. Fid-dati u hekk tinsa x'kilt il-bieraħ, x'kilt. Iva, dawk iva, qas in-numru tal-karozza ma nafx. Arkivju, arkivju fil-karozza għandek għax meta tgħidli. In-numru tal-karozza ma nafx. Affarijiet mhux ħażin, eh, fil-karozza. Inti kieku kellek tagħżel epoka mill-istorja ta' Malta tajjeb jew jien naf jista' jkun mument partikolari, Fejn tmur lura? Żmien il-Kavallieri.
U ma l-Kavallieri għamlu hawn. Minn żmien il-Kavallieri imma nkun wieħed milli nikkmanda, ta' mhux wieħed milli mmur niġġieled jew nitla' mas-swar għax ma nitlax żgur. Tajjeb.
U kieku tagħmel, tbiddilx id-deċiżjoni jew tħalli kollox kif inhu? Fimni, kieku kont indaħħlilhom f'moħħhom biex jitħalltu iktar mal-Maltin, mhux baqgħu dejjem jirrenjaw biss. Kieku jiena Deagius.
Jena dik il
De Manuel, eżempju, nizzel it-tum, nizzel it-tum. Kont fatti għanzira. Inti dilettant tal-festi. Meta tmur xi festa, u ħana nafu li inti involut ukoll fil-festa ta' Santa Venera, meta tmur xi festa ta' xi ħadd ieħor, u tara xi banda l-ora mwaħla mawġa jew jkun hemm xi ħaġa li mhux kif suppost fil-festa. Tinkett u tipprova tgħin u tgħid din mhux il-festa tiegħi. Le, mur ngħidilhom żgur. Iva, għidulhom hemm dik qiegħda armata ħażina u ppruvaw irranġawha għax qed tidher kerha.
Jien nafek ftit tajjeb naf kemm tħobb titkellem dwar l-istorja. Issa, ġieli jien naf kellek argument ġifieri ma taqblux fuq xi ħaġa li ġrat. Ma xi ħadd tista' tkun jiena fuq jew ma xi barbecue f'nofs barbecue. Jew ma storiċi oħra. Fu ma storiċi oħra fuq xogħol ikolkom minnhom dawn l-argumenti. Ħafna drabi għax l-istorja speċjalment iktar ma tmur lura aktar m'hemm inqas dokumenti hija interpretazzjoni u mhux kulħadd jinterpreta l-istess. Hemm xi każ partikolari?
Ifhimni, fuq il-kartraz pereżempju. Il-kartraz hawn min jgħidilhom li huma ta' żmien il-bronż, hawn min jgħid li huma ta' qabel it-tempji. U inti x'taħseb?
Jiena naħseb li huma xi ħaġa ħafna iktar minn sempliċiment raddi fil-blat biex jgħaddu l-karittuni minnhom. U l-fatt li ssibhom f'Malta biss u ftit f'Sardenja u ftit f'Majorka, imma l-maġġuranza tagħhom il-konċentrazzjoni f'Malta, iktar tqajjimli kurżitajiet. Kieku kellek taqbad l-istorja ta' Malta u taqbad avveniment wieħed, U tneħħih totalment mill-istorja. Żmien is-sittinijat, żmien l-interdett. Tneħħih totalment.
Tneħħih totalment.
Għax hawn nies għadhom imweġġgħin sal-lum. Veru. Il-Knisja għadha tbati l-konsegwenzi tal-iżball li għamlet dakinhar. U naħseb jiena. Għadhom il-quddies fuqha, għadhom il-quddies. Għadhom għad hemm il-konsegwenzi tiegħu. Naħseb għall-poplu Malti kien ikun ħafna aħjar kieku dak iż-żmien diffiċli m'għaddiex minnu. Immaġina għandek is-setgħa li titkellem mal-bini, tajjeb? Ħa tagħżel binja, jew f'Malta jew f'Għawdex għażel int, u ħa tagħmel b'sieqa titkellem magħha u tirrispondik. Nispera mhux Mark Artraz jerġa' tajjeb. Għat-Teatru Rjal.
U l-ewwel ħaġa li nagħmel nitolbu skuża li fi tmenin sena ma kenniex il-ħila nerġgħu nibnuh. Għaliex lilu imma? Għax għalija jien kien waħda mill-isbaħ ġawhar fil-kollezzjoni ta' binjiet mill-isbaħ li għandna fil-Belt Valletta li tirrifletti l-perjodu tagħha. Hemm xi storiku li huwa l-idolu tiegħek jew Mario huwa l-istoriku idolu tiegħek? L-iktar bniedem li dak Sir Temi Zammit, li kien il-bniedem li lill-arkeoloġija Maltija tagħha l-importanza tagħha. Mela inti jkollok ħafna x'taqsam ukoll ma' nies barranin li ġew hawn Malta. Meta eżempju innaf qed tispjega storja bħall-Assedju l-Kbir, min hu l-iktar diffiċli biex tispjegah ħielu, l-Malti jew inkella l-barranin li ġej minn barra? Le fhimni, l-Malti jafu ħafna fuq l-Assedju, ma jafux id-dettalji, Imma mbagħad tissorprendik meta jiġu barranin u jkunu jafu iktar mill-Maltin fuq l-assedju. Mario, inti nexxlek tgħaqqad l-istorja b'mod interesanti għal fuq it-televiżjoni. Taħseb li hemm lok għal iktar affarijiet bħal dawn? Għola ħafna l-apprezzament għall-istorja, però għandna bżonn l-istorja ngħadduha lin-nies. bil-lingwa tal-poplu, mhux b'ħafna affarijiet li huma komplikati li l-poplu ma jifhimx. Għandek bżonn tgħaddiha bil-kliem bil-mod kif nitkellmu aħna. Bħalissa għaddejja daqsxejn ta' qed jippruvaw jibdlu l-isem ta' l-Isla u jagħmluh Senglea. Inti x'taħseb fuqha? L-Isla jew Senglea? L-Isla hija l-isem l-isem Medjovali għax kienu jgħidulha Iso, Isla, Isla ġejja mill-kelma Isola għax kienet distakkata mill-kumplament tal-art. Fil kif għadda l-assedju, il-Gran Mastru de Vallet semmiha ċittà invicta. E, issa daka mbagħad kien meta Ben Aswar Claude de la Seng semmiha Senglea. Il-Maltin il-Maltin baqgħu jgħidula l-Isla. Il-Kavallieri kienu jgħidula Senglea, ovvjament, ċittà invicta ma tantx qabad ara l-Birgu, ċittà vittorjoża, ndara ħafna. Però l-Ingliżi sabu iktar komdu li jgħidu Senglea milli jgħidu l-Isla. Allura għandhom żewġijiet tajbin. Nizzel mar!
Interessanti ħafna, inti mhux ħames minuti għandek bżonn ma ħames sigħat. Il-medalja żida ma tal-kavallieri mar. Grazzi tal kont hawnhekk. Grazzi ħafna Mario u r-rest fuq dak kollu li ħadd